This beautiful day, count your blessings, count your blessings. Na im bin dey play for on top your speaker, and na DJ Neptune bin carry Spyro follow body on top that one. My name na Princess, my name na Princess this morning, and you dey on top Christed Radio and TV. Christed Radio and TV, na you dey on top where your matter na we own www.christedradioandtv.com na you go go to make you for take dey enjoy ourselves welcome to this beautiful beautiful tuesday wey be the number 10 day inside the month of june for the year 2025 two minutes don run comot inside 9 o'clock and we still dey say happy new month in uh, in three days time now sorry in two days time we go dey mark nigeria democracy day until then you don enter for christed radio and tv where your matter na we own before we go jump enter tell you wetin dey for the show today make i also let you know say right about now right about now take waka go as e dey talk now let me make i let you know say right about now Just go to christsaidradioandtv.com christsaidradioandtv.com make you for hear everything wey we dey talk about and you fit follow us for all of our social media handles at Christ Said Radio TV at Christ Said Radio TV for all of our social media handles. Now sharp sharp on top the show you know say every morning like this inside the nine o'clock hour we dey bring to you the program wey we dey call Inside Naija. and inside naija dey divided into two parts the first part i go first enter for all the newspapers dem as many newspapers when i fit get for morning and i go tell you all the things dem wey dey inside there after that we go just go go sell small market then when we come back sabi person go dey inside the studio because some big big tories dem don burst out wey im go take help us to break down to pieces for example now mariam abacha dey inside the news over the weekend and she don dey blow Different different talk about her husband, you wan know wetin she talk? You go need to sit down with us for inside Naija make you for know the full gist. Again, the office of the presido plus uh, Oga Peter Obi dey dey give each other word on top this subsidy remove. Wetin dem dey talk about? You go need to dey with us for the part two of Inside Naija to sabi everything. But before then, Before then, make we for move inside all the newspapers this morning. Make we tell you waiting day for inside paper. Yes, make we tell you waiting day inside paper this morning. When we come back from that, then you go begin to chook mouth inside waiting day. No go anywhere, no go anywhere.

Wetin I dey talk about, Vanguard carry the full gist there. Ndume no close mouth, e don send message to Presido Tinubu, e say twenty two pdp governors na im bin mark carry go give Jonathan many years ago and yet Jonathan lose the election. But Presidency come tell Ndume, come on, come on, you're just a lone wolf opposition, you dey on your own, nobody tanda with you. Enter for inside the Vanguard, the full gist dey there dey wait you. Sanlam Alliance say dem don come together to make sure say operations go tight inside Nigeria and the big picture of Presido Tinubu still entering into Abuja to take do some commissioning of projects like the ICC dey for front of the vanguard. And yes, the Guardian follow that one. 24 years later, 43 new operators dey target telcos undeserved Okay, di target wey dey target telcos, e no worth am as worry full ground. Di English big, di tin be like say me sef no understand am, but for you to understand, enta for page six of The Guardian, you go see di full gist there. On top issue of subsidy, Obi don dey say let it be transparent, all di tin wey you don save, we want to see it, but Presido come tell am say come on, come on, come on, you are just desperate. Why all dis gbas-gbos dey go down? Enta Di Guardian you go see am. Otedola say im go stand leg come for mentor im confam inside First Bank as Otudeko Odukale don begin dey consider say dem wan move comot for there. Wike na so e gada pipo dem wey get mouth and levels for inside pdp for Abuja on top very very important meeting. Obi, Otti Nenadi say dem don relaunch Obidient movement today for inside Abuja. Hundred thousand rickety containers na im dem just go dump for Nigerian ports. Na one group na im dey lament that one. And before I go move to the next newspaper, Mariam Abacha don come out now dey para para para against the talk wey comot for IBB for im mouth on the cancel of June twelve election. Hi! The Guardian hold the full gist enta dia side. Daily Independent don come out to say macroeconomic gains dey risk as parallel foreign exchange market stress dey grow. English big o kpo enta for inside Daily Independent, di full gist dey wait you dia. PFAs don turn now to creative industry to fit get to informal sector. VCs na im dey just dey para vex give on top say dem dey waste time to process students academic record. Jan Doh go lead Lagos PDP tok-tok pesin and oda party dem oda party ogas dem go APC. Wike don rally top-top supporters of PDP and don dey warn say dey should dey united, dey should dey united. E say no opposition party fit survive if dem no dey united. And one presidential work person, Aliyu Audu, don resign from the Tinubu government. All this one dey go on as Umahi say, after God, my loyalty na with Tinubu. Obi dey accuse Tinubu and others say na dem dey cause all the igiaga wey dey go on for inside LP. And NNPC don dey warn say make dem dey careful for how dem take dey represent things for wetin dey go on Serap wey be join body wey dey fight for pipo right now don dey push Presido Tinubu say please Presido stand up stop Wike from closing down thirty four embassies. Daily Independent na im get that full gist. Nigerian Tribune na im follow Daily Independent this morning and then Mariam Abacha don come out dey defend her late husband, e say Abacha no cancel June twelve election, e never stole any money. E say even di money wey Abacha bin save some months afta e die, fwam! di money just disappear enta for inside di Nigerian Tribune, di tori stand gidigbam dey wait you there. Sabi pipo wey oyibo dey call experts don come out say, hmm hmm, in a very near term, naira fit to come stable. around one thousand six hundred naira and one thousand six hundred and fifty naira to di dollar. And di big picture for there na say Presido go commission ICC, International Conference Centre for Abuja today. Moving to Blueprint, di biggest gist for there na from Mariam Abacha and she say on di five point one two billion dollar Abacha loot, make anybody wey get evidence come out and prove say my husband thief Nigeria money and then presidency dey tell Obi everything wey you think say you sabi about economy, about running government, e no reach anywhere. Enter for inside the blueprint, the full gist dey wait you there. Daily Trust, on top the plenty water palava of flood, we dey hear now say people wey dey live that side Dem no gree evacuate o, dem no gree make dem carry dem comot for dia house, instead, dey say they are finding help, they are finding help, they are finding help. All dat one dey for inside the front of the Daily Trust newspaper. Defection, porting from one party to the other, say commoting from dia party to go join APC don make APC members to become sixty eight inside Senate and two hundred and seven inside house of reps and still on still poor emergency services na im just dey na, na im just dey finish the federal medical center for inside abuja enter for inside daily trust you no go wan miss that gist inside politicians pilgrimage to bodilon wetin dem dey talk about daily trust get the full gist oga obi peter obi don come out now say see wetin i for do different. Mariam Abacha still dey for Daily Trust and she say money wey my husband bin keep for Nigeria, boo, e just gbes, we no see am again. Another work person of Tinubu don resign. And finally, for the one wey no sweet belle, seven people na im dem kill throway for inside something wey dey blow like bomb wey dem dey call IED wey blow for inside Sokoto State. And as I dey close mouth for inside front of paper this morning, make I give you the Punch Sports Extra. And for Punch Sports Extra, Osimhen future still dey shake. They still never know where e go go after the Saudi transfer don collapse again. United say they dey plan Ter Stegen move Arsenal dey plan fresh one hundred million euros Sesko bid and again Morata now don begin dey think whether make im retire from Spain or not. Modric don confirm say they are in talks with Milan. Forest dey confirm say Aina Awoniyi go remain with dem. Boniface no mean am when e say im dey retire from Eagles. Rennes dey eye Onuachu as a very important signing Dis summer, even as everything don dey enter the people dem wey be say dey follow dey drag to see who go get uche. All this one and plenty plenty more na you go see for front of Punch Sports Extra this morning. Like I dey always tell you, no just listen to wetin Princess talk on top this radio and TV, eh-eh, carry yourself by yourself, even if na for road, buy a newspaper or go for newspaper stand Pay small thing make you for shadow the papers dem, get this information for yourself and your own no go lost. Join us again tomorrow for another beautiful edition of Front of Front Pages of Newspaper Inside Naija. But for now, dey with us because when we come back, the big big tori dem na we go carry reach your domot. No go anywhere as 12 minutes don jump comot hour of 9 o'clock. My name na Princess

na Christ-Set Radio and TV. Remember, say like I dey always tell you to enjoy the sweetness wey we dey enjoy together. Just go www.christsetradioandtv.com. Follow us on top all of our social media handles at Christ-Set Radio TV, especially our YouTube, where all our better better reports tanda gidigbam dem dey wait for you. Still on still, my name na Princess. 15 minutes run past the hour of 9 o'clock. Inside this beautiful Tuesday wey still be the number ten day inside the month of June for the year twenty twenty five. Ha! Inside Naija part two where the big big tori dey reach you for your domot. Matters are plenty no be small. If you listen to the newspaper you go see some hot hot gist dey there and like I dey always promise you we go carry somebody wey sabi pass sabi man to enter inside the studio to follow us talk. I get with me my correct person, my sabi oga,

To mark twenty seven years since di death of Abacha, na there she come go there to do interview, she come dey maintain say all dis talk of say her husband loot money, her husband loot money, her husband loot money say nor be true, say actually make we check am o, they are just misinterpreting everything of wetin her husband do in her stories dem according to wetin she talk now she say those people now wey dey claim where is the evidence where is the evidence in her word she say who be the witness say they actually carry money go hide e say did you see the signature or the evidence of any money wey dem hide abroad and the money wey my husband even keep for nigeria in few months the money vanish People are not talking about that, she talk plenty others but this na the main points so I dey ask you, point or no point? Yeah, you know when you hear this kind of uh, information you know say e, e dey come from the person wey be na family member mm -hmm. and whether na true Of force you don't expect his wife to come and talk otherwise in the public and uh, I, I think in the history of uh, Nigeria one of the outspoken uh, first lady wey I bin know well well na Buhari uh, wife you understand wey people dey always accuse why you dey always talk against your, your husband's uh, government then and it's more of talking about di policies and what have you but to see a wife dat to come out openly to say true true my husband loot una money well well you know say dat one go hard especially for our continent wey be Africa so we don expect her to say otherwise so wetin be di fact wey dey for ground na dat one we go need to at least really chook mouth small on top and don't forget you need fire to generate a smoke.

we get many of dem wey Buhari government bin do social interventions, investment intervention that time. At a point, they were even sharing five five thousand naira for women in villages and stuff like that. So na part of the evidence wey we fit talk say okay, this is what they claim that they recovered from abroad wey dem talk say na Abacha loot. So if you are now saying your husband no do that, Can we now track di record of how, for instance, in nineties you be talking about MKO Abiola, di richest in Africa den, like we are talking about Dangote right now, you can easily track di record of di family. There was dis popular say or let me say popular rumour wey we dey always hear say oh, dem talk say no matter how dem recover whatever dey call Abacha loot, dey can di family can never be poor like Dangote.

Beyond being a general or number one citizen of a country in nineties, what are dis investment, you understand, dat you can oh, where are dis investment, where are dis industries, where are dis businesses dat are really booming for di family, dat still make di family remain relevant till dis moment. You understand? Yes. Because we've had a number at a point. I remember when they, they asked one uh, uh, uh, lawmaker, I think the speaker of uh, Lagos State, he talk say the reason why they do this uh, pension law for Lagos guys for politicians former governors in lagos na because of say dem see one of the former governors wey dey push car after im finish im tenure

You understand? Yes. And so many other things. And if people have been talking about this, the woman talk say people don dey talk about her husband for twenty-seven years and uh, dem no still stop talking about it. E mean say e dey powerful. Na the legacy wey we dey always talk about be that. If you wan live today, what would they be saying about you? Is it on a negative note or on a positive note?

or two reasons wey it's known to almost every Nigerians. Hmm. So for your talk now, make we still check the records to be sure because truly, truly, we we they born us. Mm. Okay, they know anyway. I see I'm sure, but at least as I enter the media store, they hear about childhood. We even they call and say it's the sugar daddy that keeps giving. Mm. Say because almost every government we don't come in, don't get return Wetin really be di evidence say dis money truly na Abachalu say no be like wetin some oda pipo don tok say dem just rope am now since e no dey alive to defend imsef. Any money now wey come from outside now dem term am Abacha loot. Is it really, did Abacha really loot our money? Checking history, checking wetin some pipo don tok on di mata,

This is what we're talking about. Mm. Was there a fire before smoke? All right, coming still on top waiting she talk before we go move to the next one. Um, she still come out now, come still dey para for Nigeria people wey believe say you know other government get this money then she come say she say so she say na because nigerians na fools dey listen to everything she say babangida no make nigeria alone Abacha no make Nigeria alone, Abiola and everybody nobody is big enough for Nigeria say everybody for street dey important. In short, all this one she dey use am dey claim, she dey use am dey reject that claim of say na Abacha lead like the soldiers, the people dem wey go cancel the June twelve election under IBB government. You get? She say all I know is that the annulment was not done by my husband, Say if una dey talk say na him do am, e mean say he's very powerful, even more powerful than the president. If Presido been dey there and somebody else dey run things, e mean say Abacha was the greatest. Wetin you think of this point? That was the impression that Babangida's book gave us. Gave, yes. You understand? She talk am straight Even from the though book. me personally, I no wan believe that. Or don't mean, don't let me say, okay, I no wan believe that. Let me just say like, okay,

Endlessly Nigerians will be talking Abacha, about Abacha because of the legacy. Hmm. Thank you so much, Kolawole Omoni. Your blood on the heart. Doing it the way I like it. We still there on top inside Niger for Christ said radio and TV. My name is Princess. I still get Kolawole Omoni inside the studio with me and you don't hear him. We go continue to talk about Abacha because of the legacy we put for ground. Without wasting of time, twenty nine minutes don comot hour of nine o'clock, make we jump enter the next story. Now, Ali Ndume, one of the senators now don come out, e dey in the news and e dey collect gbasgbos from im own party sake of say e enter for television program, e go Channels TV program and eh, in the course of talking, talking, talking, e go go dey talk different different talk. Actually, e go give warning when e sit down as a guest

just like how dem dey do for Tinubu today and e say what happened, Jonathan lost woefully. E come dey say hmm im dey fear say history fit happen again if Tinubu fail to do wetin e e e call you know di right tin to do because of how di economy dey hard. E say all dis support support support wey e dey get from plenty pipo E fit give am a lie lie sense of security wey fit go go scatter things for inside the election. Anyway, wetin you get to talk about wetin Ndume dey yarn so? In politics, anything can happen. Yesterday, we saw a number of uh, things wey been dey happen then uh, about uh, politics. Mm -hmm. Any story can change at any given time. The yes to them right now may be no to them tomorrow. True. So, e, e no mean say Eh eh eh eh everything dey inktat di way e dey right now and di impression wey Nigerians bin dey get about di APC goment. Di only concern I get di reason why it might not be dat possible di way im bin dey tok am, you have to factor who was in charge den and who dey in charge right now

He had prepared but at a point dey talk say okay na him be king maker. He say king maker dey become king too mm. and eventually he became king. His influence in the north mm. where they have most of the majority vote you can't compare to what Jonathan was doing then. Mm. Jonathan was just relying oh na him be a president but you can't compare the the kind of investment wey Tinubu don already put into many people that will do the so-called structure wey dem dey talk about you can't compare it. And beside dat, one of di reason why I suppose to agree wit dis tin partially be say I di twenty two govnors or thirty six govnors we change narrative if to say our mumu don don no matter even if we get hundred govnors in Nigeria yeah. if to say our mumu don don if dey go to poll what would their vote do for us? It's inconsequential.

Den, who is in charge to manage di affairs of di entire electoral process, Inec? Are dey truly independent di way dem write dia name for paper? If you get dis aspect too done, dat dey will not be influenced by anybody, we been talking about okay, can we have Inec chairman dat will not be appointed by a president? We've not been able to resolve dat. So dis are di kind of calculation dey will need to put in place. But above all,

Thank God say na you bring this talk of opposition now from the talk Oga Ndume come out now he say he no support wetin APC dey talk that's wetin the APC governors dey talk as things are very bad in the country at the moment he mention the harsh economic situation the one wey be say cost of living just dey jack up wan kill people and even the insecurity in a word he say Nigerians cannot see any hope

like almost ten years ago you understand because things are not changing the way dem bin talk say you know say dem bin start with change mantra that time Yes. nigerians forgot to ask The next level. what kind of change una dey talk about is it positive or negative change and we are still there today till today so everybody if you check the indicators check the indices check the figures is it from inflation rate is it from the foreign reserve whatever statistics it's on a negative note

and dem no been able to officially conclude on di coalition to see di calibre of pipo dem go be able to drag in, to see di number of govnor dem go be able to drag in becos weda we like it or not, if we're talking about di structure dat you say okay dis political structure, political structure is still working for dem and e still work for dem. So who are di pipo around you? Who dey finance dem? Becos money will still be a strong factor in next election weda we like it or not.

make dem just dismiss am like that because even Baba Chirilawa now you hear say they say wave of defection people now dey leave A uh, other parties dey join APC you hear am for the paper say don increase their number for Senate they don increase their number for House of Reps but Baba Chirilawa don come out say no be by like that and then the presidency don say forget all this thing wey Ndume dey talk eh, he's free to say what he want to say na him get him mouth but he's a lone wolf

These guys working for opposition he will soon leave them for a where and what is his own political interest wherever he's going to for somebody to come out openly to come and be condemning his own party's uh, policies you know say e get as e be because politician mostly na when dem no dey in charge when dem no see seat to sit down well Na you go see more of this eh. Na the reason why some people dey talk say wetin El-Rufai been dey do na because dem no give am ministerial appointment and what have you. But you know in his own case, for now he has not lost anything, he is still in charge and he is speaking out, I think it's better for them to listen to what he is saying. Everybody cannot sit uh, they sleep on the bed and lie the, the, the, the, the same direction. So if they feel like okay, is somebody they can't do with, away with,

to subscribe to our channels, to follow us, to like our pages, and to also drop their own comments on top all the reports what we dey put there. But if you want to follow us live like this, just go www.christsedradiooandtv.com. Make we for take the relate well well. Now sharp sharp for inside the one where we go take close mouth for inside Niger office of the presido and the presidential candidate of Labour Party LP that na Peter Obi for 2023 election say the gbasgbos dem meet each other on the battlefield on top all this uh, fuel removal of subsidy, the foreign exchange policy, different different things where Oga Presido Bola Ahmed Tinubu government they do. Now, one one sweet one here be say Obi talk am say go check my manifesto, go check what me I say I go do. I also talk and say I go remove subsidy. Removing subsidy not be the bad thing. It was not a bad thing to do, but the only problem is say the way where they take remove them. You get? E say the way wey be say dem no plan, dem no dem no organize for how dem take remove am, na im come cause Nigeria now to dey for inside this economy wahala. You get? But instead, the Presido accuse Obi say he's too desperate for power and he no know, he have no understanding of how dem take dey run government. Before we go go for inside the full full details, talk to me, wetin you think about the gbas gbos between Obi and the Presido office?

So dat how now na im dem dey take judge di current goment? But wait o, but for wetin Obi tok o, e say make you go go check where dat part, e say make you go check where im put im own, say e it is there, e say I have consistently maintained say I for remove di fuel subsidy, if you go to my manifesto it is there and di steps I would have taken in an organised manner. Here is di point, di step you would have taken wen it was no longer lawful.

If to say na country wey no dey lawlessness, yes. wey no dey always push for something wey no dey lawful. So automatic, that automatic, subsidy for just cut. E for just cut okay, immediately. So, so, so the fact now, that they continue. Garuba Shehu come out. He been talk on behalf of uh, Buhari, uh, President Muhammadu Buhari, former president, say mm -hmm. we no

na the reason why dem talk say dem comot subsidy mm. now they've already passed the law they are not reviewing it if they are not reviewing it here is now the point can they now say okay this subsidy wey we comot wetin be the money wey we wan get from it. dam because that's the next question. wetin we wan use this money to do when jonathan bin partially comot subsidy then e initiated Shopee mm-hmm. say he go dey do am everybody every Nigeria go dey see wetin Shopee bin dey do mm. we see am that time he put some of the money to initiate uh, Almanjiri education you understand mm-hmm. it worked mm-hmm. that time but unfortunately eventually something came up and uh, we cannot be able to see whatever the government currently is doing they match all the money together and they say okay we now turn it to fact money they are sending it to state mm-hmm. here is now my point no be removal of subsidy be the main problem wey dey cause the problem for this government as we speak right now okay. the devaluation of naira na mm. that one na the current government no fit deny if to say you remove subsidy maybe we be buying fuel maybe around four hundred naira or five hundred naira per litre as we speak right now even though nigerian go still complain but the situation for no bad like this but for you to now listen to the likes of imf

some of dis tins, di reason why e no too dey effective as we speak right now, wen you have some policies, it may be challenging wen you are starting it but you may praise di initiator later if dem manage it well, if Nigeria factor no no no dey involved. Hmm, okay so ba before we go, you agree wit di one wey e dey question say where di money wey dem don save from di subsidy? I totally agree wit am. You agree wit dat one? Now di di presidency saying is just desperate for power e no understand as dey take dey run government point o no point. Yeah i if you are saying somebody that is at has run government for eight years in a state no sabi how to run government e e no really sit down well they may say okay presidency and what have you he has not tasted that power

He was able to take care of his state for eight years True. even though some people get reservation of how he take manage am but he still no that one is not a case here it's just normal political statement. All right. Now, as I dey let you go, the way wey this administration dey take, should I say criticism, wetin you get to talk about that one in a minute? Uh, unfortunately, it's our culture. not only this administration let me be fair to them the one since when me i dey grow for this country the moment you are here from opposition they no wan even listen to the message na just to attack they just back. believe say na pure politics na everybody dey play hmm. unfortunately sometimes true true na politics even though their message dey get content but sometimes na politics. For instance, the same subsidy we were talking about, Fayemi, former governor of Ekiti, Ekiti State bin come out to say that time wey we dey push against removal of subsidy under Jonathan, Jonathan administration, say na politics we bin dey play that time. Mm. You understand? It took him almost 15 years to come and come back to, to, to, to say, okay, it was politics we were playing. Unfortunately,

and wey we suppose to discuss how Nigerians go dey benefit the real dividends of democracy but this is the situation where we find ourselves. I think government should concentrate more on governance, let their work speak for them, not them doing all this counter opposition, oh, this one don't talk, you know, I want counter them. They are channeling their energy more on this, more than the real governance that Nigerians are supposed to benefit from them.

And still, to follow us live like this, just go www.christedradioandtv.com and we'll continue to dey bring you sweet, sweet programmate. 56 minutes run past hour of 9 o'clock. Make I leave you for the hand of two baba on top this beautiful one when it call for instance. Catch you when we come back for our next program. Until then,